Bonġu, hekk kif issa jibdew jerħu naqra r-restrizzjonijiet, kif kollha nafu insomma, appell minn għandi huwa li xorta żżommu d-distanza. Però minn xiex mhux mill-virus għax dak min jaf kemm smajtu issa ormai, imma li nżommu d-distanza minn numru ta' affarijiet u numru ta' nies. F'liema sens? Mela pereżempju, Naħseb din hija l-opportunità illi hekk kif ilna ma niltaqgħu ma' ċertu nies illi forsi, ħa nuża l-kelma, ma kinux daqshekk qed jgħinuna fil-ħajja tagħna, jien naf, forsi kienu ta' influwenza ħażina, b'kull rispett kollu lejhom, ta' jiġifieri, forsi bl-ebda diżrispett, imma forsi jekk inti imdorri jew imdorrija tkun ma' ftit ħbieb illi daw jekk ma tieħux pizza magħhom, pereżempju, jieħdu għalihom. Jekk kull weekend ma toħorġux tixorbu fi żmien li kienu l-barijiet miftuħin, pereżempju, u n-night clubs jieħdu għalihom. Eh, naħseb huwa l-opportunità li inti tgħid mela issa li forsi ilna ma nagħmlu dawn l-affarijiet issa l-opportunità ta' bidu ġdid, kif jgħidu. Ħa nitolbok iżżomm anke distanza min-nies illi ma jagħmlulekx il-kuraġġ, illi jekk pereżempju tgħidilhom ħa nivvinta ta', jiena ħa nibda t-triq tiegħi biex inkun aktar fit, int mur ġibek inti tagħmel jumej u taqta' qalbek issa tara. Tajjeb? Dawk it-tip ta' nies illi flok ma jgħinuk jippruvaw isabbtuk. Dawk kellimilhom ukoll issa jista' jkun again illi jgħiduhielek b'xajta, però. Kif ngħidu dejjem, hemm ċajt u ċajt. Jiġifieri minn tara li anke inti minn ġewwa qed jaqtgħalek iktar qalbek milli qed jgħinek, żomm id-distanza miegħu anke la jkun hemm issa restrizzjonijiet li neruħuhom aktar. Ħa nitolbok iżżomm id-distanza wkoll kemm jista' jkun minn affarijiet negattivi anke fuq it-television. Speċjalment barra minn Malta jeżistu stazzjonijiet sħaħ ta' news il-ħin kollu jbellgħulhom, ibellgħu 'l kulħadd l-aġenda tagħhom biss. Dejjem l-istess diska. skont ta' liema partit huma, skont ta' liema reliġjon huma, insomma bla bla bla bla bla. U fuq l-news taf iktar minni inti illi kulma ħa tisma' x'għamel ħażin dak, x'għamel ħażin l-ieħor, x'għamel ħażin l-ieħor, x'għamel ħażin l-ieħor, imbagħad tisma' naqra x'għamel tajjeb ma' min iżomm huma u nerġgħu, dak miet hemm u dak qatel hemm u dak sploda hemm U dan istess kantalina. Il-moħħ iktar ma jisma' dejjem l-istess diska, aktar ħa jibda jgħid il-aħwa tad-dinja kemm hi ħażina, kemm hi negattiva. U ma nafx int, imma jien ġratli miljun darba illi meta nisma' xi ħaġa hekk wara bilkemm ikolli aptit inqum minn fuq is-sufan. Kważi kważi tgħid, Thank God li qiegħed fuq das-sufan u m'iniex f'dak il-ġenn kollu ta' dan in-news kollha li qed nisma', m'iniex nofs dik il-bomba, m'iniex nofs dak il-qtil, eċċetera Jiġifieri dik ħajtik perspettiva anke tal-ħajja li mħabba fiha inti mhux se jkollok il-kuraġġ, id-determinazzjoni illi anke tiġri wara l-ħolmiet u x-xewqat tiegħek insomma. Allura n-negattività ibqa' żomm id-distanza minnha speċjalment fuq it-television, social media dalgħaħħar taf intih li f'virus ma narawx u ħa jibqa' jitlagħlek ta' jiġifieri fuq il-Facebook ħa tibqa' tara min ħa jikkummenta fuq il-virus imma kemm jista' jkun anke meta inti tfittex tfittixhomx aktar ħalli dak il-moħħ kemm jista' jkun intuh naqra break. Issa, ħa nitolbok anke iżżomm id-distanza minn postijiet illi taf li huma ta' tentazzjoni. bir-rispett kollu, speċjalment ċertu postijiet chains kbar barranin, tajjeb, taf għal liema qed ngħidlek m'għandix għalfejn noqgħod nispjega bl-eżatt, jekk anke inti ħa tmur tieħu selid, l-ambjent tagħhom, ir-riħa, is-setup tagħhom ħa jkun qiegħed apposta biex iħajrek ħalli inti tieħu aktar ikel u normalment, għax l-istil tal-ikel tagħhom mhux the best, ħa jippruvaw iwaqqgħuk għall-junk food. Mela, jekk xejn, Huwa ż-żmien importanti, fl-opinjoni tiegħi għall-inqas, illi nżommu distanza minn dawn iċ-chains il-kbar u nissapportjaw il-lokal. Mela, min jaf kemm hawn bdiewa, min jaf kemm hawn chefs, waiters, illi dawn riċentament kienu litteralment bla xogħol u kull min imiss mar-restaurants u kull min imiss mal-affarijiet tal-ikel, illi jew ma kellhomx xogħol ta' xejn jew bin-naqra deliveries taf inti ma tantx ġaħġuha ħafna. Jiġifieri la jekk il-Bambin irid anke r-restaurants ikunu miftuħa ħa nappellalek mhux biss għal saħħtek normalment għax ir-restaurants Maltin ħa jkollhom aktar għażla imma anke għall-fatt illi rridu nissapportjaw iva bħala poplu rridu nuru l-appoġġ tagħna lil min iservi varjetà ta' ikel mhux min qisu kważi kważi jorbtok biex tiekol l-imbarazz illi nafu li fit-tul taż-żmien speċjalment ħa jagħmillek ħafna ħsara, u nafu ta' ġifieri għax ara kemm nisimgħu bil-virus u mhux virus, imutu 900 fis-sena, jiġifieri problemi tal-qalb nafu minn xiex jiġu, jiġu minn nuqqas ta' ċaqliq, jiġu mill-fatt illi bniedem dejjem jew regolari jagħżel ikel li ma jgħinux, junk food, affarijiet illi jħaxxnu, affarijiet li jikkawżaw problemi fl-arterji, fil-vini, fil-qalb, u dawn l-affarijiet kollha. 900 fis-sena dak. Malta biss, jiġifieri, mhux affarijiet taċ-ċajt. Smajna wkoll illi mill-ewwel 57 illi mietu hawn Malta bil-Covid, ħafna minnhom il-problema laqtithom fil-cardiovascular system jgħidulha, jiġifieri problemi ta' qalb, ta' arterji, ta' vini u affarijiet hekk, jiġifieri, again, rajna, erġajna kemm il-qalb hija importanti. Issa, ħa nitolbok anke żżomm id-distanza minn nies illi huma mhux talli, pereżempju, ma jaqblux miegħek imma talli kull darba jridu jikkritikawk, ah basta għedt li ħa tagħmel id-dieta, iż-żebbuġ taf kemm iħaxxen, u mur l hemm. Mela dawk in-nies mhux talli li ma jappoġġjawkx, talli li jmaqdruk ma' kull nofs żball li tagħmel prova żomm id-distanza magħhom kemm jista' jkun. Issa tgħidli dawn jistgħu jkunu f'tal-familja. Again, bir-rispett kollu. Illimita kemm tqatta' ħin magħhom xorta. Inti ara li dejjem tkun f'influwenza tajba. F'influwenza ta' nies li tixtieq tkun bħalhom. Din importanti nsemmu, illi n-nies importanti li l-aktar li tqatta' ħin kemm jista' jkun, issa ovvjament jekk inti xogħol ma tistax tagħżel eżatt min jaħdem miegħek, il-kollegi jagħżilhom il-boss normalment, imma insomma. Imma importanti illi fejn għandek l-għażla tqatta' l-aktar ħin ma' dawk in-nies li l-aktar tixtieq li tkun bħalhom. jew l-aktar li tixtieq illi tirett ċertu traits, ċertu drawwiet minn tagħhom. Jiġifieri, jekk xejn, dan huwa żmien illi, kif hawn min qed jgħid, nerġgħu nibdew mill-bidu. Issa l-importanti nibdew mill-bidu fuq saqajn iktar sodi, fuq bażi iktar sod, ħalli dak l-iżbalji li għamilna fil-passat nitgħallmu minnu, ħalli 'l quddiem inħossuna nidhru u anke s-saħħa tagħna tkun aħjar. Parenteżi żgħira tal-aħħar, għal dawk il-ħafna li saqsuni jekk nhar it-Tnejn ikux ħerġgħu jiftħu l-istudios u l-gyms, le. Sfortunatament f'dal-pajjiż mhux talli ma nitqisux bħala essenzjali, kif aħna nemmnu li aħna essenzjali għax l-exercise organizzat ħa jgħin lil dak li jkun illi meta inti qiegħed f'ambjent ma' nies oħrajn hemm dak is-sens ta' kommunità, mela għaldaqstant wieħed ħa jagħmel kuraġġ lil ħaddieħor. Persuna meta hemm coach li qed tgħidlu x'ħa jagħmel u kif jagħmel l-exercises, number one ħa jnaqqas ir-riskju li jweġġa' u number two ħa jasal għar-riżultati aktar malajr għax il-coach qed jurih x'għandu jagħmel, kif l-aħjar jagħmilha, jispjegalu, eċċetera eċċetera. Number three l-ambjent, nafu illi studios u gyms ikunu attrezzati biex mill-exercise joħroġ l-aħjar benefiċċju, mela għandek l-ACs, eżempju, l-fannijiet, għandek numru ta' weights, L-ambjent qiegħed hemmhekk apposta biex dak li jkun jieħu l-aħjar riżultat mill-exercise. Hemm ħafna vantaġġi oħrajn, jiġifieri nista' nibqa' sejjer hekk. Però, sfortunatament, mhux talli m'aħniex essenzjali, minkejja it-terapija, minkejja l-iżvog, minkejja l-ġid fis-saħħa, minkejja anke r-riskju inqas li wieħed jaqbdu l-Covid u riskju ħafna inqas li wieħed imut bil-Covid meta jagħmel l-eżerċizzju regolari, minkejja kollox, Mhux talli m'aħniex meqjusin essenzjali, talli lanqas mhux essenzjali. Jiġifieri qatt tinħoloq kategorija għalina illi nitħaqtha ġifieri ma' mument hija xi ħaġa indiskrivibbli jiġifieri, però nibqgħu nagħmlu kemm jista' jkun l-efforts tagħna, nibqgħu nirrepetu l-istess affarijiet, avolja dawn l-affarijiet kważi kważi kulħadd jafhom biex is-sens komun jerbaħ. Imma biex niġi lura għall-punt, le, minn nhar it-Tnejn 26 ta' April, l-istudios u l-gyms u kwalunkwe sport u exercise organizzat, avolja jkun hemm id-distanza, mhuwiex permessibbli. Jiġifieri deka biex anka min saqsieni ikun jaf ukoll. Jiena ħa nieqaf hawn, nawguralkom il-weekend it-tajjeb, tajjeb, kif għedtilkom fil-video għal min ma laħqux mill-bidu, żommu d-distanza. Però żommu d-distanza, mhux dwar il-virus qed nitkellem jiena, ħa żżommu d-distanza minn ċertu nies u minn ċertu affarijiet. Jekk ma lħaqtux il-video mill-bidu, ħa nitlobkom ittuh nagħqad itwila għax nemmen li ħa jgħinkom minn issa 'l quddiem. Saħħa!